Basi kod muka junga kuni maber kabisa kanye indi lunga ni MC Zuma kapita chithundi kire kumoko di boma taro lware nyoka nyakwaro dudo jasula wendo kiwejere nyakwar jabondo e lak seche gi endi ayudore chuny boma Musiri Junction kawuono tarik apar kod auchiel dweno mar apar kod achiel 2024 kendo ka wantiere kuma iluongo ni Carls Resort Osiri Junction kuma ilito to biro goyo thum tarik piero ariyo kod ariyo dweno mar apar kod achiel e iye ka ayudora gi jangolo ma rahuma kendo malich ahinya e chuny boma ma Migori County ka e chuny boma ma Nyanza ka kendo abro miye thuolo mondo ahol nyinge. Baba karibu kony jopiny nyingi gi kumiaye. Erokamano bwana Osum Kapita. Karibu. Iluonga ni Odhiso Mina Lei. Odhiso Mina Lei. Ayudo kagora mot.
Ya. Alo uriri.
Ya.
Eh.
Mano jadala kubado serikali. Kabisa mano mera.
Eh. to industry mar eh, eh, entertainment ka ifole anda eh, e wer ijawer koso ija ija MC ma miyo ji nyiero oh bwana su man jawer min jawer mane kama piny ong'eya isewer ega maromo adi kama sani koro wendi ni in ga ega adi miaka sechegi an gi higa abiriyo e tim ajawa ka intiere gi good seven years e tim mar ajawa mar entertainment mar music ka onge mogol kata morem en higa abiriyo Nyakware moga jwang' winyo maber kabisa ka nyedo dhiso mina lei wacho ni en tiere Paul Dora ka en tiere gi seven good years ka otimo weche ne mag entertainment music Angla artist. Oh, in gi thumbe adi kama? Nyaka seche gi an kod thumbe apar gochiko. Thumbe release ma piny ong'eyo. Thumbe apar gochiko ma meki mok kata ni iwero mar ng'ato. Mago ma meka personal ma ok amedo mar ng'ato. Mok kata ni nuoyo mar ng'ato. Onge ma nuoyo mar ng'ato.
Nyakore moga jwang' iwinjo kowacho maber kabisa ka nyeri ni entiere gi thumbe apar kod eh, gin apar gochiko apar gochiko apar gochiko ma meke moseweyo to ei thum ka weche thothi wan gi berne to gi rachne miluongo ni disadvantages to gi advantages mag thum kaka ing'eyo ni wan wa jothum samoro ng'ato nyalo neno wanena kamano To adwa ni mondo akoni jothum thin. Koro ing'e ni kopo ni jathum achiel onindo to piny ngima lande to ji luwo background ne. No, adwa ni mondo apenjie rach ma thum miseneno nikech intiere gi gabiriyo. Richo mage misebedo kineno kata mosetimore ni? Mm, Bwana usum richo to ng'eny. Richo ng'eny, ya.
To nekech kamoro amora mar dwar. Ya. Nyaka iromie gi gima rach. Ya. To gima rach no. Ya. Ka ok iromogo matiende ni gino ok lweny. Gino ok lweny. Koro weche maricho to ng'eny. Yeah. Ok anyal identify gi sani te yeah. ne jopiny lakini richo to nitie. Richo nitie industry mar music. Industry wa mar music. Iwinjo je kora moga jwang ni richo ng'eny. Be nitie.
Eh eh richo ng'eny e thomwa ni. Kendo ok onyal kwano gin uncountable. Kinyiswa berne ma ber thum ma samoro nyalo wacho ni mano dis- mano miyo i decide mondo iwe idonje thum to ang'o miyo niweyo mana gospend nyasaye ma ji te gomba gomba in ang'o miweyo mibiro mawando erokamano bwana osumu O, gimomiyo naweyo wende mag nyasaye to abiro e wer mar ohanda yes o, osum ne an ng'ama ohero raha ang'a mohero mor ni ng'a monyuolore ka jaraha ka jaraha eh ne thagi kata idhi sikul kata na dhi sikul weche gi ne chan yes koro kana yudora e power jawa yeah to ambe kana ng'iyo to ayiero ni mondo mi ane pinje mondo afweny kaka pinje ochuo yes ajawa ni nyalo wuotho koda maber yes. onyalo miyo ang'e pinje Onyalo tuda gi osiepe mopogore opogore omiyo asebedo gi osiepe mang'eny nikech ajawa. Yani idonje idonje power jawa ni mondo ing'e penjo. Kamano adonje power jawa ni mondo an bende ayud income mosiepewa mamoko bende yudo akaw gini kaka tija. Nyakwara moga jwangi winyo maber kabisa kanyendo mano sauti mar Odhiso Mena Leyi eh, gi sauti maler kabisa kanyo endi Ji jowacho ni jothumbe ok nyombi ni jathum onge dhako, jathum en ng'ama tanga tanga, en anyumi away daytime, en en night time daytime oriembi. Inyalo kono nyikwara moga jwang' ni yo makora neni go niendi, ing'ama osenyombo mantiere gi joge ne koso pod in single but no such thing. Osum kik ng'ato sacha. We ane ma mondo asachi. Wach maler.
E wach moriere.
Yeah. Ajaduong' man gi pachone Kisumu man gi dalana gi jogena gi rangie adi? Ariyo.
Jakoromoga jwang' un ma nuwacho ni jothumbe ok oriere, nuwacho ni jothumbe ok oriere, jothumbe ok nyombi, jothumbe onge mon. Iwinjo kodhiso mina lei wacho ni en ng'ama oriere maber kabisa mantiere gi dalane gi dhorangeye ne ariyo. Tiende ni en gi mon ariyo, ng'ama nigi mon ariyo nyaka oonge nyathi nyaka obed gi nyithindo. Ariambo kosa wacho adier. Mana adier.
Mana adier nyithindo an. En gi nyithindo.
O Omina lei. Kinyiswa jothumbe misebedo kitiyogo koso in, in, in band leader koso ok in band leader? En adieri ni an band leader nikech an gi band na mara personal. Congratulations.
Miluongo gi nying mar Polite Oangla Music Artist. Keep, keep it. Keep it, keep it on. Nitiere jothumbe misetiyogo koso kaka nichako no titie tie kende onge ng'ama iriende tiende. Erokamano bwana Osum. Yes.
Asekalo e lwet jowadwa mamoko. Jothumbe.
Jothumbe. Mang'eny. Mang'eny kabisa. Yes. Asetiye bwa Angudha Ticha One. Angudha Ticha One. Achaka tiye tiya Agwata Jasomo. Agwata.
Wachak wariwore gi kijana Kevuke Ogodoro. Kevuke Ogodoro. Nyaka kanyo achak waduogo watiyo gi Useno Mina. Bata evangelist manu wuod Suna Mioni. Nyaka sama wawuoyo kodi ni koro kendo wachak watenore gi Emma Jalamo Opija. Opija Kaeli.
Kamano. Mago jothumbe misetiyo. Father koro jamako bada to ywaya ma. Father keep it up. Osogo winyo. Osogo the bad.
Mong'ere no osogo the bad. Osogo the bad. Original the bad.
Yeah. Nera bende omako bada otena okona ni usetiyogo wadhi kode mbele kata sani. To e ya pawa jawa ka weche jabede mathoth kinyiswa jothumbe misetiyogo mosechuli maber kabisa miwacho ni ajathumni to chula kaka nadwa. Erokamano.
Yeah. Oji joketh nying ji. Yes. To tijwa ni ing'e ni en poti akata. Yeah. Kata mana mari michung'e kendi kaka in yeah. kaka an omina lei. Yeah. Anyalo dhi malus ma ok ayudo target mari. Mana adieri.
Koro asebedo Katiyo gosiepena matiyogo gi te. Yes. Oh, gisebedo ka gichula maber. Ya, ng'ama osechuli maber mwawacha ni ng'ani osechuli maber. Eh. Ma osogo wendo. Osogo the bad. Ina winjo ga duondi. Awinjo ga wumbi maber kabisa. Opi, Keep it up. Opija father. Kaeli, kaeli, jogi, opija. Jogi osechula maonge ng'ama nyalo. Opija maintain ng'ama chiwo e ma Nyasaye medo. Mago jothumbe mosechuli maber. Kendo gi joma hero kabisa gi chuny. Opije kaeli go soko winyo. MCs winjuru gik mwawacho. Ujachiko itu ni watajo nying jothumbe mabeyo tudhiye. Ma Eli Toto, Musa Jakadala, Fredi Jakadongo, uh, eh, Amiso Thwango, Okop Jarapogi, Inde Wunyandare, Emma Jalamo, oh, Osogo the Bad, kod mamoko mok wakwano
mok wakwano but mwaduogo kwano to koro mago to ringi ae jogo beyo kendo chudo ayiego
ayiego dang' nyiswa jathum mosetamie pesa to tali mudhi kode shot eh, yano pesa oyudo to wanono ok omiyi oriembi hach mano biro winjore ketho nying nyalo matamore notamowa ok wayudo but timruok to osetimore mago nitie e power jawa ka yani osetim wacha ni osetimore osetimo basi kwa mwaga jwangu ni maber kabisa kanyendo mano sauti baro dhiso mina le ya no angla ati so wuyo maler kabisa kanyendi inabro mi thuolo mondo koro wach in a platform bi intiere e youtube jogi nyalo yudi nikech samoro adwani mondo iwuo gi jogi koro in uwuon mondo ikon gi kuma giyudie kaka kumoro amora ma intie te Oh, erokamano wuod Peter. Yes. Kaka ing'eyo ni field wani yeah. en ng'wech mabor. Long race. Oh, nitiere kuonde mang'eny mapok achopo. Yeah. To abiro kaluwo kata mana sort ka. Yeah. Nitiere thumbe na minyalo yudo e YouTube. Yeah. Lakini pok gibede YouTube account ma mara. Yeah, yeah. To gin tie. Yeah. Oh, kaka mano wuok sauti record yeah. iluongo ni dichuo luoro nyieke dichuo luoro nyieke se trend kanyo malach ang'o mane amwa ni mondo igo dichuo luoro nyieke to dhako monego luor nyieke erokamano bwana osum kapita yeah. oh, gima nokela fwenyo ni dichuo luoro nyieke yes nyaka nyuola madong marom kama yes pok ayudo dala madala dhako to odakie gi chwo ariyo yeah. kata obed mana dhako ma oh, chwore otho oh, to okawo mana jatere awinji dichwo luoro nyieke dichwo luoro nyieke misiem ni ni osum ma nyieki dichwo luoro nyieke ma imbe uriwo mera kanyo dhano thoe to gima adwa ni mondo apenji adwa ni mondo apenji kama sama winjo ka nyaka nyiri be koro tindo lokore wero chwo in bende winjo kiwacho ni in gi mon ariyo be nitie dhako miseloso ne were i mondenigie

Oh, nyadi mang'eny asebedo katiyo e bwo Nyatike sub county yes. zaidi e bwo waka bwo e, counties waka e bwo e bwo county waka bwo Migori county waka yeah. ng'enye Nyatike sub county ka kabisa yes oh, aparo ni nyaka abie power jawa yeah.
tumbe jadimoga kabisa bwana Ozum Kapei yes to kana wero MCA Felix Okwanyo, Okwanyo.
To thumno nohit maber. Iluongo ni The Boy.
Eh, boy. A boy.
Eh, thumno nohit maber kendo yes. nomako ground kabisa. Yeah. Ma thumno omiya nying moro ma piny ong'eya. Congratulations.
Erokamano. Yes.
Achaka kelo thum mar dichuo luoro nyie. Yes. Thumni bende no trend maber kabisa nikech sembe ipimo gi nyamin. Sembe ipimo gi nyamin. Jogo winje ng'ato ka ng'ato ne penjore kende na dieri ka dhako osiemona ni manyie kang'o ma datimre e kindwa. En adieri ni dichwo luor. Yeah. Dhako inyalo kelo nyawadgi misiemne moyie. Moyie.
Omiyo nafwenyo ni kare gin adieri. O piny winje kabisa aneno kodhi koda maber. Yeah. You, da, dangi ko ne nyikwar moga jwang mm. eh, in all platform gi YouTube intie antie TikTok intie antie TikTok Facebook intie antie Facebook. Eh, WhatsApp intie WhatsApp antie Twitter intie Twitter yao intie eh. Instagram intie nying mane mitiyo go nyinga maduong' ma ji ong'eyo en aen Odhis Omin Alei. Odhis Omin Alei. Alei ni nyalo chando ji. En A L Alei. En A L yeah.
E Y. Alei.
Alei. Yeah. Yes.
To all our fans keep on follow us in all platform and don't forget to subscribe like our video and also don't fail to comment. May God bless each and every to kopo ni ng'ato dwari ok imiye namba moro kanyo ma ng'ato nyalo gocho nigo kata ka dwari e show moro. Mm, erokamano bwana Osum Kapeta. Namba na me public en 07 0740 40 again 40 82 82 26 26 Odhiso Mina Lei.
Odhiso Mina Lei.
Kopo ni nitiere gi show moro amora